Ay tabrat mačči d asefru Tikwal d asefru mačči d tabrat Yal tikelt amek Tikeltan d ayen nniḍen D imru i d-yeddmen akken ad yaru isin Acku yeḥṣa ɛyiɣ seg tira Fkiɣ-as lwi Ulfeɣ-as ad yelḥuf tewriqt-iw. Mi d-tekfa, yenna-yi-d, Ɣer-asen-d ayen akk i d-uriɣ. Ṭreṭqeɣ s taḍsa, ufiɣ-d asefru deg-s tabrat. Nekk ɣileɣ d tabrat i d-yis asefru, ziɣen kifkif. Yenna-yi-d, In-asen, ɣas ɛuẓgen. Ɣas kerhen ad sellen i tira, ɣas kerhen tayinsen, ɣas ẓewren di tutlayin nniḍen anagar tayinsen, ɣas yettxifiten lḥal mi d-lulen d iqbayliyen, yal wa yettsetḥi s teqbaylit-is. Deg lujaqat, deg iberdan, deg ixxamen, wi yeqqaren nekk imi ad yelmed tutlayin tibeṛaniyin iwakken ad yaẓ ar zdat. D acu ad yexdem s tayennwa-n? Amzun netta mačči ines. Mi yeɣra yeẓwer ad yenker ayla-s i wakken ad yaẓ ar zdat. Akken n ugenwi yenna, ziɣen nker ayla-k ad tiliḍ d aneɣrum. Yenna-yi-d inisi. S yisem-iw d yisem-ik nettaru addivin yisem-nsen. Isem-nsen, win akken nekkren, win akken reggmen, win akken susfen. Yenna-yi-d, wagi d asefru i nutni, kečči. Siweḍ-asent tabrat s yisekkilen n tmaziɣt. Uriɣ s titin-aɣ akken a kent-d-ssiweḍeɣ izen, kunwi terrim-iyi-d. Aluh, d acu-tt tcinwat-a? Uriɣ asefru akken a kent-d-ssiweḍeɣ awal d deg-s anamek n waẓar yeṭṭef uɣurar di tlemmast n tferkiwin-nwen, kunwi terrim-iyi-d. Ayuh, tayyenneɣ-d is anagar isefra. Uriɣ s tlatinit, akken ad kent-d-ssiweḍeɣ tikti n Dda Lmulud, yebɣa ad s-d-yexleq iẓiɣer akken ur tettɣar ara tutlayt-nwen. Terram-iyi-d. Ayuh, mazal-ik a Dda Lmulud, tura d nekkni nebɣa-tt yes-k n taɛrabt. uriɣ adlis ferḥeɣ mi tekfiɣ s tira akken ad kent-ssiwṭeɣ belli nezmer ad naru s tayi-nneɣ ufiɣ-d iman-iw aqurab f tayet-iw d amsaḥ deg iberdan ttḥellileɣ anwa diɣen adlis yuran s tmaziɣt rran-iyi-d Ayo, mazal-ik tettaruḍ? Yak ulac win ad yeɣran, yerna s tmaziɣt. Kečč i temxelleḍ. Win akk yettissin s tayi-nneɣ. Beddel tutlayt i tira-k, ma tebɣiḍ ad d-tufrareḍ. Kra nnan-iyi-d, ɣli aṭas udlis di ssuma, ulac asurḍi, yella kan ɣer tebyirt. aggar n ẓeṭla aqraw n ccrab nufad neḥbes wiyi nezmer ad naɣ sin yidlisen maca uriɣ ɣef lmager wakken ad kent-iniɣ qrib ad nečč ayaziḍ mmi sin yennayer qrib ad ibeddel useggas Bɣiɣ ad kent-iniɣ aseggas ameggaz. Terram-iyi-d. Ayɣef waqil ur teḥṣiḍ ara? Ayaziḍ-nni n Yennayer yečča-t Baba Noël, qrib xemsa u ɛecrin Disember. Syin ɣur-s, yiwen Janvier, ibeddel wakud a winna, aql-aɣ-d imi ldisaɛt. gma yesṭer taserwalt-is weltma tekkes taksiwt-is jeddi yeṭṭegger abeṛnus-is baba yettṛebbi bcucamar-is yemma d tiliẓri-n i d ccɣel-is ma d nekki ugiɣ ad ḥebseɣ tira uriɣ ttaruɣ ad aruɣ kunwi ur ɣaṛet ara aɣet ikeṛṛusen Taggart tibbirin deg iberdan, zzhut di ttbaren, sekret, zeṭṭlet, rebbit icumar, lḥut s iqenduren, beddlet ayla-nwen, brut i wansayen-nwen, init akken i ken-yehwa, nekki deg wallaɣ-iw fran-tt. D amaziɣ, jeddi d Masinisa, d awezɣi ad nekreɣ jeddi. akken qqaren yiwen ur yextar imawlan-is akk nǧaw s yisem n win yeqqar layla-s win ur neḥsi d acu-t win i d-yeqqaren tamaziɣt ay teɛya nekki ad s-iniɣ d lɛib fell-ak ad tenkeṛeḍ yemma-k ad d-din yemma-k d lɛib ad tenkeṛeḍ jeddi-k ad d-din jeddi-k ssarameɣ tabṛat-a Akken d at di lehna d talwit, ma d win i tḥuza a s-iniɣ suref-iyi mačči d lɣerḍ-iw. D imru-nni i d-yennan in-asen nekki nniɣ-akent saḥit-u ar tikkelt nniḍen.